Eh, Gaafii Gaafii qabaa jettee gaafii kana eenyu akka gaafattu deemtus hin beene. Eh, Gaafiin hagaa. Ka gaafatame yoo wallaales deebisuuf hin yaaltan ayee isinirraa korrojaatii seenaa isin hundinuu seenaa seenaa.
Eh, at- Achi siqi kaawwai. Hatu waddaa. Hin siqu. Gaafiin tokkoffaan gaafiin haga ajaja ajaja lammaati. Ayee.
Gaafiin tokkoffaani eh, dhugaaf soba jechuu. La gaafiin tokkoffaan filannoo. Si gaafadhu. Filannoodha.
La gaafi amma fakkeenyaaf la gaafii kana hoo deebisuu dha- dhabde. Mm. Quraana ayata tokko tokko naaf qaraata ta'ee. Ayata tokko.
La la la suura tokko. Mm. Eh,

Way gaafadhu haa jara guutuu. Way way si gaafadhe baan.
Laa nan gaafadhe gaafadhu. Warris daawwachaa jiru gaafadhu. Laa amdaa yalla hin jedhe. Mee irra deebi'u haa way sagalee ol kaasi dubbadhu.
Gaafii tokkoffaa. Ayyee. Filannoodha.

An booda isinii deebisa gaafii inni dadeecho. Dura isaanis hin gaafatamanii maaliif? Isaanis gaafatamanii achi booda. Akkasii ba amma Yaha.
jechuudha. Caqasii deebii deebisi bichaanii. Sadaffaadha. Irra caalaan soommanaa kan os- kan osoo ramadaanni. Meerii sanyii Jawaar, adabadhu. Maali?
Baalagee.
Hayyee itti fufi.
Maaltu maal ta'e? Itti fufi haati. Ni rakkadhee itti beeta. Rakkoo rabbi si habaasu jedheen. Xayibishi.
Gaafii sadaffaa Mm. irra caalaan soommanaa kan osoo ramadaanni dirqama hin soommamin ture daash jedhama. Ayyee.
Baatii daashi jedhama. A. Ashuraa. B. Sha'abaan da caa deebii hin qabu. Deebii hin qabu. Soba Akkamitti?
hin arganne.
Bar irra caalaan sommana na laaluuf taata way. Irra caalaan Irra soomana. caalaan sommanaa Mm.
tan osoo baatiin ramadaanaa hin seenini dirqama taamtee soomamaa turte bara. Kalaas dhabdee jirta hin deebisee. Dhaga kalaas.
Gaafii afaa du'aayin sadeen qeebalamtuu taate keessaa takka kan daas jedhamna.
Ni amma gaaffiin kee kana. Gaafii inni spoila. Irra si deebu. Irra deebi'ee.
Du'aayin sadeen Imaan awwal seeni seeni baga nagaan dhufte. Usgaa qaadhimaati yaa bara. du'aayin sadeen qeebalamtuu taate keessaa takka kan daash jedhamtuu yaa. A. Mm. Tan obbolummaa. B. Tan haadhaa fi abbaa. C. Deebii hin qabu. Tan haadhaa fi abbaa. Argatte.
Shanaffaa.

Ajaja lammaffaa dhugaaf saba. Mm. Fira muruun shari'aa islaamaa keessatti diliilee xixiqqoo kees irraayi. Soba.
Taa'ib argatte. Torbaffaa. Argatte jedhe haa qacee Way sagalee ol adaan fudhatu. sin gaafanne gaafii dhabde dhabde quraana gara isin jenne. Hibalaa arraafan. Gaafiin torbaffaa Aishaan radiyallahu anhu ra- rasuula rabbii Ah. sallallahu alaihi wasallam wajjin waggaa sagal jiraattee
Dhugaaf sabaa mee? eh, Ah,

Kalaas isin deebii as jala naa kannaa kalaas as jala hin fudhadhaa. Ifi guruppii irra baatee barattee taana si mataa na dhukkubsi. Bani atumaan. Bani.

Suuratul fajri fajriin hin geenye taaga fajriin geessu hima qaraa jechuudha. Sira achi hin oofne tasmara achi qaraa deefi. Yalla qara yalla yalla deem qara. Laala abbani bane. Way. Afi anaa banataa.

Gaafii me- imzaalii kaawwai. Gaafii meeqaffaas gaafate amma? Hin beeku Aishaan rasuula rabbii wajjin waggaa meeqa jiraatte jettee na gaafatte. Eh, Deebii deebii booda deebisaa amma deebisa. Booda deebisa. Booda deebista.
Baay'ee.
Gaafii saddeetaffaa. Ijoollee isin deebii as jala naa kannaa.
Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa Aishaa fuudhan Mm. umuriin isaa waggaa Waggaa meeqa? afurtamii shanii haga afurtamii sagalii jidduudha jedha
Dhugaadha.
haya argate
Argatee jedha kan sagalee ol fuudhe. argate way
gaaffii sagal Baay'ee seera.
gaaffii sagalaffaa Khalifaan lammaffaa eega nabii rabbiiti sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr Saddiiq ture.
Khalifaan lammaffaa moo? Laa soba. Khalifaan lammaffaa Umar bin Khattaab.
Hayyee argatte jechuudha. Ati dubbisaa Aamin aamin galatoomaa hundi keessanuu. Maal dubbisaa jira? Qoy laa ishii kudha gaafii kudha naffaa. Dhumatee?
Laa hin dhumanne hin dhumanne. Haa. Shari'aan Kan boruu dhiifadhu kan jettee. Haa.
Gaaffii kudhanaffaa farriin nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam ummata isaa isaanii irraa baqachiise keessaa takka shirkiidha. Dhugaadha. Argate achuma harka dhaafi. Namni harka namaa dhoollee hin jiru. Hindhaan jedhe.
Amma dha amma si gaafadha. Rabda Mm. bakka duwwaa gootiidha. Bakka duwwaa guuti Eh, qalama fidaa itti guutaa.
Eessa kaayayyu?
Barsiiftuu qalama hin qabne argitanii beektanii isin mee.
Akkas hin jedhamu kaa qoy qoy si gaafadha wal jedhi kaa. Mm. Kam harkaan islaam?
Kam arkaanul islaam Eh. kamsa? Eh. Arkaan islaamaa shanaha. Eewa.

Haati ishii deesse Rummaanaa binti Amiir jedhamti. Aayishaan haati mu'mintootaa Ummul Mu'miniin haati isii deesse eenyu jedhamti? Rummaanaa binti Amiir jedhamti. Rummaanaa binti Amiirii. Warri hin beeknellee baradhaa waliin barannaa. Ah, ammas hoo? Lamma- Lammaffaan Mm.
Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam namni sadaffaa irraa irraa fuudhe Namni se- yaani eh,

Garuu immoo kalaxa nan deebisin. Walaa nurraa fadhe malee. Haayee itti fufee.
Sadaffaa irra caalaan soommanaa kan osoo ramadaanni dirqama hin soommanamin ture baatii sha'abaanaati.
Haayee deebiin baatii shaabaanaati. Ijoollee nutti hin kolfinaa gaafa ilkeen isinirraa hayaatu. Nama baay'een bidaa.
Summee.
Arba. Yalla hani isaan hin laalin kaa wayii deebi'u hin laalla malee. Intala baraa saaddoo sana qabaaddu. Waa jette gaatta. Intala baraa saaddoo. Yaa adab galiil. Yalla itti fufeet. Gaafiin afafaar jirasa. Du'aayin sadeen qeebalamtuu taate keessaa takka tan haadhaa fi abbaati. Dhugaadha. Dhugaadha maal itti arasii lalaatan Mee kunootiira eegaa kan haadhaa fi abbaati. maarra deebii deebisu jira.
Ee deebiin baadaa jetteen.
Mm, Shanaffaan rabbiin rabbiin rabbii sallallahu alaihi wasallam namni rabbitti amane Namni Rabbitti amane kan guyyaa qiyaamaatti amane rahima isaa haa maxxanfatu jedhe. Kunilleen dhugaadha.
Jaafaa hin dubbisinaas jedhe.
Sitti haa qabu ati. Hayyee.
Gaafin jaaffaa fira muruun shari'aa islaamaa keessatti diliilee xixiqqoo irraa Soba kun. soba diliilee gurguddoo irraa
Fira muruun shari'aa islaamaa keessatti diliilee gurguddoo irraa warri firoottan addaan murtan. Diliilee gurguddootti akka hirtan beekaan. Akkas.
Gurratti sii jalaa hojii. Gurra isin calawu. Ayee.
Toroofa. Aishaan radiyallahu anhu Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam wajjin waggaa sagal jiraatte. Dhugaa waggaa sagal jiraatte. Aishaan haati mu'mintoota rasuula keenyaa wajjin alayhi salaatu wassalaamii waggaa sagal jiraattee. Mm. Mm,

Beasii deebisaa akka wayii dhugaa ta'e. Asirra soba jaabe. Laa.
Asirra. Baal asitti dhugaaf soba keessaa si Abubakar gaafa dhabu. Siddiiqii Eewa. gaafsitti. Tole.
Waan ta'eef. Asitti soba. Asitti immoo Umar ibn Khattab. Ee, Umar bin Khattab ibsa.
Kudhanaffaan immoo sharriin nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam uummata isaa irraa baqachiise keessaa takka shirkiidha. Dhugaadha kunis. Isin hin ga'u ree? Ayyoo nu ga'a. Ammaa booda. Amma laal dhageekaa. Mm, Amma immoo mm. anu si gaafatee naa deebiinaa.
Na gaafattaati. Laa nan gaafadhu sin gaafadhu.
Eebanne. Dabtara lama guutuu barreeffattee tun fidde.

Dhayi ka biraa si gaafadhu. Ka biraa qaraata. Buruuj qare ka. Boota qara.
Ee baanne.
Maali? Wanni boota qara oofne. Mm.
Tayyo. Kaasaan mana gahaan nuu tura. Waan Amma- dhaggeeffataniifis galatooma. Naashidaa maal akka? Nama kolfuun illee bidaa. Namatti hin kolfin aboo.
Addis addis seena kunoo. Amma eegi hawaa fi irraa amma. Manaa fi goone. Ana banaaf. A- Ati maal banuu beekta?

barnate ulfaate karaan kunee Kana. azaaba sodaadhee jira anee jannatuma kan kee anaa kennee of duuba hin deebu lamuu deeniin wayituma adeemtu lubbuun tiyya duukama adeema hojiin kiyya maaluma naa taati reen tiyya wabii anaa ta'i lubbuu tiyya

akkana angoo lafanne du'aayii kadhachuu wal yaadachiifanne diini kana rabbiin fedha isaa nuuf kenne barbaanne hin arganne horii hin bitanne yaa raamaa nurkatee ati suuse kadhanne raamata qajeelaa ulaa kee dhaabbanne

Ilaahiin keenya gargaarsa nuuf ha ta'u Hamma ergaan nabi addunyaa wal ga'u Ni abdanna Rabbiin bakkaan nuuf ha ga'u Jiruu keenya guutuu diniidhaaf yaadda'u Rakkoo bal'oo keessatti bakka fedhe ta'u Nu taasisi nasriif kan sababa ta'u Qawliin kee ol ta'u yoomuu si kajeella Arganne ergamaa jaala

Rakkoo keenya si qofatti himanna, xiqqoo fi guddoo sitti hirkifanna. Nu dhiisi zambii gurguddaa qabna, sitti baqanna nu baraarami. Allahu akbar yaa Rabbi jabaa, Allah.

Yaa Allah qalbii keenya nuu tolchi Tokkichummaa keerratti qajeelchi Baallammu dilliirraa nuuf kolchi Ifa nuu galchi nun khasaarini Namni hulaa kee dhadhahaa oolu Gaaf tokko irraa banamuun oolu Diin kee khaddamuun nuuf qajeelu

Furmaata harka keeti eegganna. Has. Nu rahmata kee qofa.
Kuullee shaashee lij hasbun qofa hin jedhamu bar hasbun allaa wa ni'mal wakiil jedhama malee.
Ka isirraa irra taate itti guuteef qaamaa. Bar itti guuteefi.